א גוטן אווענט טייערע חשובע אידן, היינט איז דאנערשטאג ביינאכט פרשת משפטים, שנת תשפ ד, די היינטיגע ליל שישי שיעור איז אביסעלע דיפרענט פון די ליל שישי שיעור פון נעקסטע וואך, דהיינו, אז די ליל שישי שיעור איז נאך עוועליבעל פאר כל הקהל הקודש, באט פון נעקסטע וואך וועט די ליל שישי שיעור נאר זיין עוועליבעל פאר די סובסקרייבערס פון מיין וועבסייט MHPanet דאט קאם, MHPanet דאט קאם, און ס'גייט דארט זיין נישט נאר ליל שישי שיעור, ס'וועט זיין דארט מערטשעם אסאך שיעורים, קריעטיוו אינטערעסאנטע שיעורים, און נישט נאר תורה, גיימער האבן גאנצעטע אפטיילונגען פון אינטערטעימענט, אינטערעסאנטע ידיעות, אינטערוויוס, וויזיטס, טוריזם, יו נעים איט, א ים מיט אינטערעסאנטע זאכן מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און אלעס וועט זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים, מיר האפן אז ס'וועט זיין איידל, כשר און ריין, און בעיני אלוקים ואדם אויך, מענטשן האבן זייער ליב פאזיטיוו ענערדזשי, סאו מ'האפט מיר אז די תוכן וועט זיין אינטערעסאנט און דייקא פאזיטיוו. סאו, יעצט וועט מען רעדן די וואך פון זייער א פאזיטיוו זאך, און איך וועל אנהייבן מיט א מעשה כדי ענק אריינצוברענגען אביסעלע אין די נושא פון וואס איך גיי רעדן. ענק ווייסן אלע אז איך האב זייער ליב צו שפאצירן, איך האב זייער ליב שטילקייט, נעיטשער, איך גיי אסאך שפאצירן, עספעשעלי דא נישט ווייט פון מיין הויז, אין סטעטן איילענד איז דא א הערליכע וואלד, מיט אפאר וואכן צוריק האב איך געהאט זייער א שרעקעדיגע מעשה שפאצירנדיג אין וואלד, אזוי דא אין סטעטן איילענד איז נישט דא קיין בער, נישט דא קיין חיות, מ'קען זען אביסל הערשן, ראקונס, סאמטיימס קען מען זען א פאקס, יו נאו, באט ס'נישט דא וואס מורא צו האבן צו גיין שפאצירן די וועלדער. אבער, יו נאו, יעדע כלל האט א יוצא מן הכלל, סאו מיט אפאר וואכן צוריק ווען איך בין אהיים געקומען פון א שפאציר, איז אויפן וועג אהיים הער איך ווי איינער שרייעט אין די וואלד א נאמען, איינער רופט איינעם. און ווען דער מענטש איז געקומען נאנט צו מיך פרעג איך אים מה תבקש, וואט דו יו לוקינג פאר, וואס זוכסטו? זאגט ער מיך אז זיין דאג איז אנטלאפן. וואס הייסט? ער האט א דזשערמאן שעפערד? פארשטייט נישט וואס מיינט א דזשערמאן שעפערד? דאס זענען די גרויסע דאגס די יא און ער דערציילט מיך אז ער גאנג שפאצירן מיט זיין דאג זיין דאג איז יוזשעלי זייער וואויל ס'האט אים אנליעשט פון דעם ליעש פון דעם שטריק און אינמיטן האט די דאג געזעהן א הערש און האט עס אנגעהויבן צו טשעיסן ער האט עס אנגעהויבן נאכצולויפן און ער איז נעלם געווארן ער ווייסט נישט ווי זיין דאג איז סאו ער רופט עס כ'האב דאס געהערט און א סעקונד שפעטער טראכט איך אויב ריבונו של עולם אין אנדערע ווערטער ער מיינט צו זאגן אז ס'לויפט ארום דא אנליעשט א דזשערמען שעפערד. אקעי. מיר גאנגען ווייטער. עס נעמט נישט קיין דריי פיר מינוט און איך בין געווען אויפן בארג אראפ צו א טאל און גלייך נאכדעם איז געווען א בארג ארויף. פון די בארג ארויף זעה איך ווי ס'קומט אראפצולויפן די דזשערמען שעפערד. באט לאמיך ענק זאגן דאס איז נישט געווען קיין קליינע דזשערמען שעפערד. דאס איז געווען א דזשערמען שעפערד. א דזשערמען שעפערד. און ער קומט צו לויפן אקעגן מיר מיט א ספיד וואס מ'האט ווען מ'לויפט אראפ. און איך טראכט ביי מיר רבונו של עולם וואס טו איך? אונז היימישע אידן האבן זייער מורא פון דאגס, און עספעשעלי פון די גרעסערע סארט, אפגערעדט פון די דזשערמען שעפערדס. וואס טוט מען דא? אזויפיל ווייס איך, איך האב מיך אביסל אריינגעטון אין נעטשער קען איך מיך אביסעלע אויס, האב איך געוואוסט אז איך האב צוויי אפשענס. די ערשטע אפשען איז זיך נעמען לויפן, אקעי? און די צווייטע אפשען איז זיך אויסשטעלן און אפווארטן דעם דאג. ניינציג פראצענט פון די צוהערער וואלטן געטראכט לויפן. אבער ווען מען וואלט דאס געטון וואלט עס געווען די גרעסטע מיסטעיק. איך וועל ענק זאגן פארוואס. די קלענסטע דאג וואס עטס קענטס, לכאורה, קען לויפן שנעלער ווי עני טיפיקל מענטש. ווער רעדט פון א דזשערמען שעפערד. דזשערמען שעפערד האט א ספיד לכאורה אסאך שנעלער ווי א מענטש. נישט לכאורה, זיכער שנעלער. סאו ווען איך נעם מיך דעמאלטס לויפן. וואס וואלט געשען? דער דזשערמען שעפערד וואלט מיך נאכגעלאפן, און אסאך מאל ווען זיי לויפן, ווען זיי הייבן אן נאכצולויפן א מענטש צו א חיה, קודם מיינען זיי נישט קיין שלעכטס, אבער איינמאל זיי ווערן אנגעווארעמט און אנגעהיצט מיטן לויפן, ווערט עס פון א געים ווערט עס אן אגרעסיוו סיטועישאן, און דעמאלטס קען דער דאג אטעקן א מענטש אויכעט. סאו אוועקלויפן פון א דאג איז א גרויסע סכנה, זיי לויפן עניטיים שנעלער פון דיך, און אכ אז דאס איז טאמער כאפט ער דיך און ער איז נישט אין א גוטע מוד, איז די אייבערשטער שומר אים אויף צו זיין. סאו די פירסט אינסטינקט איז געוועזן לאמיר לויפן, באט כ'האב גלייך געטראכט מח שליט על הלב, די הארץ זאגט, די פילינג זאגט לויף, באט די מח זאגט העי העי העי יו גאנא ווארק אן יורסעלף נאו, כ'האב פארדעם געהאט זיך אביסל אריין געטון און געליינט וועגן דאגס, און כ'האב געזען אז דאגס איז זייער גרינג צו האבן מיט זיי קאמיוניקעישן ווי צווישן א דאג און א מענטש, סאו וואס האב איך געטון? כ'האב גלייך געגעבן א שטרעק אויס מיינע הענט און געזאגט העי קאם היער קאם היער העי סוויטי קאם היער, ווען ענק וואלטן דארט געשטאנען וואלטן די מיך אנגעקוקט אזוי, אבער איך האב געוואוסט אז דאס איז מיין איינציגסטע אפשען זיך צו סעיוון פון דעם דזשערמען שעפערד, און ווען נאך האבן גערופן איז ער געקומען צו גיין, קודם איז ער געקומען צו לויפן אבער סלאולי סלאולי האט ער אראפגעסלאוט און איך זאג אים העלאו העלאו און איך האב גערעדט אזוי רואיג און ער הייבט אן צו קומען לעבן מיר הייבט מיר אן צו שמעקן און איך הייב אים אן צו גלעטן זיין קאפ העי סוויטי האו אר יו יו סאטש א גוד בוי אזוי ווייסט די אלע מינע לשונות וואס די גוים נוצן ווען זיי האבן א דאג און אינמיטן געב איך אים א זאג סיט און נאך די צווייטע מאל האט ער מיר געפאלגט. און כ'האב נאך אלץ מורא געהאט סאו כ'האב געוואוסט אז עס איז דא די נעקסטע אפשען, די נעקסטע זאך איז אז מען זעט א דאג הייבט זיך אן צו בארואיגן און זאגט מען פאו! גיב מיר דיין הענט! און ער לייגט ארויף זיינע נעגלעך, זיינע נעגלדיגע לאפעס אויף מיינע הענט, ערשטע מאל אין מיין לעבן, און איך זעה ס'ארבעט, אינעווייניג האבן זיך מיינע קישקעס געדרייט, אבער דער דאג איז געווארן רואיגער פון סעקונד צו סעקונד. חיים. ער איז זיצט לעבן מיר, און איך גלעט אים, און דער בחור נעמט זיך לעקן מיינע הענט אזוי ווי א דאג טוט, און ווען ער האט געעפנט זיין מויל האב איך געזען וואסארע ריזיגע ציינער ער האט, האב איך געדאכט נאך איין מזל אזוי בין איך אנטלאפן. בשעת מעשה האב איך געשריגן אזוי רואיגערהייט, איך האב נישט געוואלט אונטערציען די דאג, אזוי רואיגערהייט גערעדט הויעך און גערופן דעם באבוס אז איך האב געטראפן דעם דאג, ער איז געקומען צו גיין, ער האט אים ארויפגעלייגט דעם שטריק און איז געגאנגען ווייטער. איך האב מיך נאר אוועקגעזעצט אויף א שטיין און איך האב געמוזט אטעמען, לייק מיין גאנצע באדיע האט זיך געווארפן פאר פחד. איך האב דערמאנט א אינטערעסאנטע זאך. איך האב געהאט אמאל א קאלום אין א צייטונג וואו מענטשן האבן געקענט אריינשיקן קוועסטשענס און איך האב צוריקגעשיקט ענטפערס. געווענליך פלעג איך מאכן ריסערטש פאר דעם, נישט געווען קיין נביאות און נישט קיין רוח הקודש. סאו איינער האט מיך אריינגעשיקט אזא קוועסטשען, ס'איז געווען די ווינטער, טאקע פאריאר אזא צייט, וואס טוט א דרייווער ווען ער פארט אינמיטן א שניי און זיין קאר נעמט זיך גליטשן, ער פארלירט קאנטראל אויפן קאר, וואס טוט מען? כ'האב אביסל ארום געקוקט וואס די חכמים און נבונים זאגן און אלע זאגן זייער סימפל, נאמבער וואן איז נישט פעניקען, טריי נישט צו קאנטראלן די קאר, ווייל דאס גייט נאר מאכן אז די קאר זאל זיך נעמען ספינען אסאך שנעלער, ס'דא טריקס וואס מ'דארף טון אבער אלעס מיט א מורא'דיגע רואיגקייט, אפילו מ'זעט די תהום לעבן זיך דארף מען געדענקן אויב ווילסטו נישט אנקומען אין די תהום אריין, נאו פעניק. דאנט לעט יור פילינגס טעיק יו אווער, לאז נישט דיין פעיר, דיין פחד, דיין פעניק דיך איבערנעמען, ווייל דאס גייט מאכן אז דו זאלסט הונדערט פראצענט אנקומען אין די תהום אריין, אבער טאמער גייסטו נוצן דיין ברעין און דו גייסט קאנטראלן דיינע פילינגס, האסטו א גרויסע טשענס צו סורווייוון. סאו, ווי קומט עס יעצט אריין אין א לייוו שישי? מאוסט מענטשן ווען זיי טרעפן זיך אין א סיטועשאן, א דאג, א קאר וואס ספינט, אדער א סיריעס פראבלעם, דעי טו דעי פראבלעם, רוב מענטשן וועלן פעניקן, וועלן זיך אויפרעגן, וועלן ווערן צעבראכן, וועלן ווערן פארווייטאגט. און ביי מיר איז עס אויך אסאך מאל געשען. און יו נאו וואט? עס איז נאך קיינער נישט צוריקגעקומען זאגן, נאכדעם וואס ער האט געלאזט זיינע פילינגס איבערנעמען זיין שכל, איז נאך קיינער נישט צוריקגעקומען נאכדעם זאגן, איך האב דעמאלטס געהאנדלט קלוג. פארקערט, גרויסע ביזנעס לייט זאגן, זאלסט קיינמאל נישט מאכן קיין ביזנעס דעסיזשען, קיינמאל זאלסטו נישט מאכן קיין ביזנעס דיעל, ווען דיינע עמאושענס זענען היי, דאס מיינט ווען דו ווערסט מורא'דיג פרייליך פאר א זאך, ווען דו ווערסט מורא'דיג עקסייטעד פאר א זאך, און דאס זעלבע זאך פארקערט, ס'זאלסט קיינמאל נישט טון א אויפגערעגטע זאך ווען דו ביסט אויפגערעגט, נעווער מעיק א דעסיזשען ווען יור עמאושענס אר היי, ווען דו פילסט אז דיינע עמאושענס זענען שטערקער פון דיין מח, און קלוגע אידן ווייסן, מען רופט עס אן איבערשלאפן א נאכט, שידוכים איבער אנדערע זאכן, גוטע זאכן און נישט גוטע זאכן, דארף מען אייביג געדענקן, נעווער לעט. יור אימאושענס טעיק אווער יור הארט ביקאוז דיס איז דיזעסטער. סאו, אונז זעמיר דאך יומען ביאינגס, און יומען ביאינגס דארפן זיך שלאגן מיט דעם אגאנצן צייט. סאו, צדיקים גדולי ישראל האבן געגעבן אויף דעם א עצה ווי אזוי צו ארבעטן אויף זיך אליינס. אויף די קליינע פארמאט רופט מען עס אן חשבון הנפש, און אויף די גרויסע פארמאט רופט מען עס אן התבודדות, דאס וואס מען רעדט אסאך אין ברסלב. באט ביי די וועי, איטס נאט דזשאסט א ברסלב טינג, די גאנצע זאך פון התבודדות, ס'איז א זאך, א חסידישע זאך, און ס'איז נאך אפילו פאר חסידות. מען וועט באלד צוקומען צו דעם. די פוינט פון די התבודדות און פון חשבון הנפש איז די סעים איידיע. ווען דו פירסט דיינע עמאושענס קאכן, גייסט אדורך א שווערע צייט, ביסט געוואויר געווארן פון א שלעכטע בחירה, האסט פארלוירן געלט, חס ושלום עניטינג בעד, אדער דו האלטסט פאר א דעסיזשען פון א שידוך אדער פון א ביזנעס, זעץ דיך אוועק, טעיק א דיעפ ברעט, מאך עס באדערט דאס, זיי רופן עס אן די גוישע וועלט מעדיטעישן, די פוינט איז, דיסקאנעקט יורסעלף פראם עווריטינג, און הייב אן צו טראכטן רואיג, ששששש, און איינמאל דו וועסט דיך צוביסלעך מער און מער בארואיגן, וועט דיין מח אנהייבן צו זיין בעל בית, און דעמאלטס וועסטו קענען מאכן ריזענעבל דעסיזשענס. אין די זעלבע צייטונג האט מיך אויך איינער אמאל אריינגעשיקט א קוועסטשען אז ער ליידט לעצטנס געפערליכע קענען שלאפן ביינאכט וואס ער קען טון. און אונז ווייסן אז ס'דא נעבעך אסאך אידן אסאך מענטשן אויף די וועלט וואס ליידן פון דעם. געוויסע מענטשן וואס ליידן פון שלאפלאזיגקייט ביינאכט אויף א קליינע פארנעם, אמאל נאר אין א קורצע תקופה, אמאל א לענגערע תקופה, און ס'דא מענטשן וואס ס'ווערט לא עלינו ערגער און ערגער עד כדי כך אז מענטשן דארפן נעמען מעדעצין פאר דעם. אבער ווען איינער האלט אין די ערשטע סטעפס פון שלאפלאזיגע נעכט איז דא אסאך עצות, באט די גרעסטע עצה איז זיך צו בארואיגן, דהיינו, פארוואס קענסטו נישט איינשלאפן ביינאכט? ביקאוז דו ביסט נערוועז, ביסט אנגעצויגן, האסט א דאגה, דו דארפסט מארגן דאס ערלעדיגן, דו ווייסט נישט וויאזוי דו גייסט עס מאכן, דו דארפסט קאווערן די באנק, דו דארפסט קאווערן די מארגעדזש, און יו סי יו דאנט העוו עני מאני, און דו הייבסט אן צו פעניקן, דער איז נאו וועי דו גייסט קענען רילעקסן דיין באדי און איינשלאפן, איטס נאט גאנא העפען, אז דו האסט נישט שלאפן גוט די נאכט, וועסטו נעקסטן טאג זיין נערוועז, און עס ווייטער נישט טראכטן, ווייל דיין קאפ, דיין מח וועט זיין מיד. און די מאושען סאל האט אבער וועלן ארבעטן פעסט און נאך שטערקער און דו וועסט ווערן נאך מער נערוועז און א נעקסטע נאכט וועסטו גיין שלאפן נאך מער נערוועז און אזוי ס'איז א גלגל החוזר. די וועג דאס צו סטאפן איז סיי מ'זעט עס אין ספרים הקדושים און די היינטיגע מומחים זענען אויך מודה צו דעם חשבון הנפש מאך דיר אזא זאך יעדע נאכט און בעצם דאס איז א גוטע זאך פאר עניבאדי אפילו איינער וואס שלאפט זייער גוט אפילו איינער וואס איז א רואיגע מענטש כל שכן וכל שכן א מענטש וואס גייט אדורך א שווערע צייט פרעשור און עני הינזיכט. זעץ זיך אוועק פינף מינוט יעדע נאכט פאר דו גייסט שלאפן. ס'זאל זיין נאך א רימיינדער, א חק ולא יעבור. פינף מינוט פאר דו גייסט שלאפן, גיי אויף א פלאץ וואו דו ביסט דיסקאנעקטעד פון אלעמען. צי ס'איז א רום אין דיין הויז וואו דו קענסט נישט אריין הערן א נויז פון קיינעם, צי ס'איז ארויסגיין פון דיין הויז, דזשאסט גיי שפאצירן ארום די בלאק. נעם נישט מיט דיין פאון, נאטינג. דיסקאנעקט יורסעלף פראם עווריטינג פאר פינף מינוט. נעם דיר א פען און פעיפער און אין די פינף מינוט שרייב אראפ אלע דיינע דאגות וואס דו האסט. קאוויד, מארגן די מארטגעדזש, כ'האב נישט ווי אזוי, כ'דארף צאלן פעיראל פאר מיינע ארבעטערס און ס'איז דא א מיינוס אין די באנק. שלום בית פראבלעמען, איך ווייס, יעדער מיט זיינע זאכן. שרייב אראפ אלע דיינע דאגות, אלע דיינע זאכן וואס מאכט דיך נערוועז. נאכדעם שטעל דיך אפ און גיי נאכאמאל אדורך די ליסט, ליין אליינס אדורך די ליסט און זע פון די זאכן וועלכע זאכן האסטו יא א עצה. טריי צו טראכטן, טריי צו זיין קריעטיוו. דו וועסט זען אינטערעסאנטע זאכן, לאמיר זאגן דו האסט אפגעשריבן צען זאכן, יוזשעלי פיפטי פערסענט וועסטו האבן א עצה ווי אזוי דאס צו סאלוון. טאקע ווייל דו האסט דיך דיסקאנעקטעד, קיינער שטערט דיך נישט, דו קענסט נוצן דיין מח, און דער מח פון א מענטש איז זייער זייער א קלוגע זאך, ס'איז די נשמה פון די מענטש, ס'איז א חלק אלוקי ממעל, ס'קומט פון די מקור החכמה, אמאל האט די מח ארבעטן, יוזשעלי קומט ארויף מיט גוטע איידיעס. אבער, ס'איז זייער מעגליך אז פופציג פערסענט וועסטו נישט האבן קיין סעלושען, וועסט נישט האבן קיין לעזונג פאר דעם. סאו אויף דעם זאלסטו קוקן אזוי. איך בין ארויסגעגאנגען פון מיין הויז פאר די וואק, אדער פאר איך האב מיך אוועקגעזעצט מאכן די חשבון הנפש, האב איך געהאט צען זאכן וואס איך בין געווען נערוועז. יעצט איז אראפ פינף. סאו פינף זאכן איז דא איז דא א סעלושען? ביוטיפול. סאו קודם כל ביסטו פופציג פראצענט ווייניגער נערוועז. יעצט פאר די אנדערע פופציג פראצענט זאלסטו טראכטן זייער פשוט. נאמבער וואן, ס'דא א באשעפער אויפן וועלט. און אז ער האט דיך געקענט קונה דעת זיין און געבן די עצות פאר די אנדערע פינף, איז אפילו ער האט דיך נישט קונה דעת געווען, העט ער שוין טרעפן א וועג וויאזוי דיך צו העלפן. און אפילו די אייבערשטער וויל זאלסט דורכגיין די קאטאסטראף וואס דו מיינסט אז סגייט געשען, קען זיין אז סאיז א טובה, אונז ווייסן דאך מאין תולד סיי צער ובוס, און סאיז א מציאות. יעדער מענטש פון ענק, עניבאדי, וואס איז אדורכגעגאנגען סוירטן פראבלעמען צו אלס קינד צו אלס אינגערמאן צו אלס בחור צו א יאר צוריק צוויי יאר צוריק דריי יאר צוריק, סגייט אדורך א סוירטן טיים און ער קוקט צוריק, מאָסט פֿון זײַנע צרות, װאָס ער איז אַדורכגעגאַנגען, זאָגט ער, נאָך אַ מזל, אַז ס'איז געשען. און װי נאַריש בין איך געװעזן, אַז איך בין געװען נערװעז פֿאַר דעם, און אַז בשעת מעשׂה בין איך געװען צעבראָכן. װען איך װאָלט דעמאָלט געהאַט שׂכל אײַנצוזען, האָבן די שׂכל, װאָס איך האָב יעצט, כ'װאָלט אַזױ אַנדערש געהענדלט די נסיון, אַז ס'איז נישט צום פֿאַרגלײַכן. סאָ ממילא, די פֿופֿציק פּראָצענט פֿון דײַנע דאגות, װאָס דו האָסט נישט געסאָלװט, טראַכט נאָר מאָל, האָסט אַ באַשעפֿער, װאָס קען שיקן אַ ישיבֿה אין אַ מיט אַ פֿרײַנד, און אַפֿילו נישט, מה איתו לשאת צעירוס, ענד אוו די דעי וועסטו אליינס איינזעהן אז ס'איז גוט, און דעטס די פוינט פון התבודדות. און לאמיך איר זאגן איך בין אויך אדורך שווערע צייטן, אסאך שווערע צייטן, ווען איך האב דאס געשריבן אין יענעם בריוו האב איך דעסיידעט צו שרייב פאר יענעם וואס צו טון און וואס איז מיט דיר, האב איך עס אליינס אנגעהויבן צו פרעקטיסן. איך פלעג גיין אין מיין בעיסמענט, גארנישט געהערט פון קיינעם, כ'האב נישט מיטגענומען מיין פאון, כ'האב מיטגענומען א פען און פעיפער, ניטאמאל די קאמפיוטער. און איך וויל ענק זאגן ס'איז נישט געווען א נאכט וואס איך זאל נישט האבן אפגעשריבן די ליסטע פון זאכן וואס באדערט מיך, וואס איך זארג מיך, און איך זאל נישט האבן געטראפן פאר פופציג פראצענט מינימום א סעלושען, ס'איז געווען אסאך מאל איך האב געטראפן א סעלושען פאר אלעס. און כ'וועל צולייגן מער, וועסט מיר פרעגן וואס איז מיט די אנדערע זאכן? באלד רעדן. אבער אזויפיל קען איך ענק זאגן, ווען איך האב אנגעהויבן די סארט התבודדות חשבון הנפש, בין איך געווארן אסאך רואיגער און איך האב געקענט בעסער שלאפן ביינאכט. ווען איך האב געקענט בעסער שלאפן ווען איך בין א נעקסטאג געווען מער אויסגערוהט האב איך געקענט מאכן מער ריזענעבל דעסיזשענס איך האב געווען מער פראדאקטיוו וועסטו מיר פרעגן וואס איז מיט די זאכן וואס איז געגאנגען סאלא וועל איך אים קעמפן נאכדעם יעדע מענטש האב איך פריער געזאגט איז אדורך אין לעבן אסאך זאכן וואס בשעת איז אדורך געווען בשעת איז געווען אין די צרה איז ער געווען אויס מענטש שפעטער האט ער געזען די טובה

למעשה רוב קינדער וואס האבן געלערנט אין שיעור קטנה בעיקר שי א' און שי ב' זענען געווען קינדער וואס האבן געלערנט אין די חדר פון בת ים כאטש עס איז א באבובע תלמוד תורה איז נישט געווען גענוג באבובע קינדער דארט בימים ההם און זייער אסאך לאקעל אידן ספרדישע אשכנזישע נישט קיין חילוק אבער היימישע אידן האבן אויך געשיקט די קינדער קיין באבוב וויבאלד רוב רובם פון די קינדער דארט האבן גערעדט אינדערהיים עברית העברעאיש האט מען פארגעלערנט די שיעורים אין חדר אויף העברעאיש. און די זעלבע זאך איז געווען שי א' און שי ו טענה, דאס איז געווען א זאך וואס מיין טאטע האט נישט געוואוסט און איך אויך נישט. יעצט, איך בין א מורא'דיגע סאושעל מענטש, פאר מיך צו זיצן אין א קלאס מיט קינדער וואס ניינטי פערסענט פון די קינדער אדער רעדן נישט קיין אידיש, איך קען מיט זיי נישט האבן קיין דיסקאשען, איז געווען שרעקליך פאר מיך. באט מער פון אלעם, איך בין געקומען קיין ארץ ישראל, איך וויל דא מצליח זיין, און איך פארשטיי נישט קיין ווארט פון די מגיד שיעור ווייל ער לערנט פאר עברעיש. פון דעם איז אדורכגעגאנגען א מאשינעריגע שווערע תקופה, ס'איז געווען טעריבל, און ווייטער מיין עלטערער ברודער איז נאכנישט געווען געקומען ווייל ער קומט ערשט חשוון, סאו איי וואס ממש אליינס, כ'קען ענק נישט מסביר זיין וואס דאס מיינט פאר א דרײַצן יעריגע בחור, ספעשל אזא נעיטשער ווי מיך, באט איך האב אייביג געהאט אזא זאך אז ווען איך בין דא אין א פראבלעם איי פייט טרו. סאו, כ'האב מיך אנגעהויבן אויסצולערנען העברעיש פון די קינדער, און די פאר קינדער וואס האבן יא גערעדט אידיש האב איך זיי געבעטן זיי זאלן מיך טרענסלעיטן, און ווי נישט ווי האב איך דאך געלערנט כעמיש, סאו סלאולי סלאולי האב איך אויפגעכאפט די יסודות, אבער ביז סוף חודש אלול האט מיין טאטע מחליט געווען דאס איז נישט פאר מיר, נישט פארדעם האט ער מיר אהינגעשיקט, איך בין געגאנגען צו א צווייטע ישיבה נאך יום טובים, באט אזויפיל יא, כ'האב באקומען ווען מ'זאגט א פוש צו די שפראך, און כ'האב מיך עס אויסגעלערנט זייער זייער שנעל, אויף אזא שנעלע וועג. אז איך רעד העברעיש ווי ארץ ישראל'דיגע, זייער סאך מאל איך רעדן איך איך וועל רעדן צו צו ארץ ישראל'דיגע אידן אויף העברעיש, וועלן זיי מיינען אז איך בין א דארטיגער. ס'געגאנגען אזוי ווייט אז איך בין געווען א זעכצן יעריגע בחור בין איך אנגעקומען קיין ארץ ישראל נאך פסח, און סאו איך קום אן צו די פעספארט קאנטראל מיט מיין פעספארט און איך געב מיין בעלגישע פעספארט און ער הייבט מיך אן צו פרעגן קוועשאנס אויף ענגליש און איך ענטפער אויף עברית ווייל קיין ענגליש האב איך נישט גוט געקענט. און ער הייבט אן צוריק צו רעדן צו מיר אין עברית, און עס איז געפארן א דיסקאשן געהעריג אויף עברית. מיטן געט ער מיך א פרעג, זאג מיר, תגיד לי, מאיפה אתה יודע כזה עברית? וואו קענסטו אזא העברעיש? האב איך אים געענטפערט, ער האט זיכער געמיינט איך בין עפעס א ספרדי'גער וואס האט געדרייט דא עפעס מיט א פארנעטער מיט א בעלגישע פאספארט. מסתמא וועגן דעם האט ער עס געפרעגט, האב איך אים געענטפערט ווי אן אויבערחכם, איך האב אים געזאגט, יש לי שכן ערבי בבעלגיע אבו לימד אותי, איך האב אן אראבישע שכן אין בעלגיע און ער האט מיר אויסגעלערנט. על כל פנים. די טראמא פון די שיר קטנה, פון די שיר אלף, האב איך נישט פארגעסן יארן, און יארן פלעגט מיר עס באדערן. פארוואס דער רבונו של עולם האט דאס געמאכט? ס'וועט דאס מיינט אפזיצן אפאר וואכן אין א קלאס, ס'קומט צו ריסעס, ס'קומט צו גיין שלאפן, חברים, איך בין געווען א לאונער, פארוואס האט מיר דער אייבערשטער געטריעט דעמאלטס מיט די צורה? איי נעווער קנאו. באט, אונז גלייבן אז וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט. ס'איז דורכגעגאנגען יארן, כ'האב פארגעסן פון דעם. ס'איז געקומען ווען כ'האב געעפנט קינדליין, און איך האב אנגעהויבן צו נוצן מעילערס. דאהי איז נישט דא קיין היימישע מעלות, אלע וואוינען זיי אין ארץ ישראל. קבלנים יעצט איז שוין יא דא, באט דעמאלטס איז נישט געווען. און כדי צו קאמיוניקעיטן מיט זיי האט מען געדארפט האבן איינער וואס קען א גוטן עברית. סאו אנשטאט צו זאל דארפן הייערן אן ארץ ישראל'דיגע איד זאל דיעלן מיט אים אדער מיט זיי, האב איך געקענט אליינס טון. און ס'איז געגאנגען אזוי ווייט אז די פאקט אז כ'האב געקענט דעם שפראך האט עס מיר געשפארט געלט, האט עס מיר געשפארט פראבלעמען, דו האסט נישט קיין אהנונג. און דעמאלטס פלעג איך זאגן, דו ווייסט, ס'איז אדורך דארט פֿופֿצן יאר צו וויפיל פון ווען איך האב געהאט יענע פרשה אין ש ל, יארן האט מיר גענומען צו כאפן אז דער רבונו של עולם האט געהאט א חשבון דערביי אז איין טאג זאל איך קענען נוצן דאס, ווייל אויב וואלט איך נישט געגאנגען ש ל דארט שיעור קטן אויב געגאנגען א חסידישע ישיבה וואלט איך קיינמאל נישט אויפגעכאפט די העברעיש אויף אזא אופן אפילו ווען מען לערנט נצו קען מען זיך אויפכאפן אביסל אבער כ'וואלט עס נישט אויפגעכאפט אויף דעם פעסטן אופן. אויף דעם זאגט דוד המלך אין תהילים עוד חוקי יעניסוני ותהילי לישיעה איך דאנק דיך אז דו פייניגסט מיך ווייל די פייניגונג די צרה איז מיר געווען א ישועה און דאס קען יעדער מענטש זאגן ווען ער זאגט די פסוק, אויב טראכט ער בשעת'ן זאגן די פסוק וואס איז געוועזן פאר צען יאר צוריק, איך בין זיכער צווישן אלע צרות וואס ער האט געהאט און וואס ער האט געהאט קשיות אויף דעם, איז אויף געוויסע צרות זאגט ער נאכאמאל אז עס איז געשען, נישט אויף אלע, ווייל נישט אלעס קען מען פארשטיין, איש באר לא ידע וכו' אבער אזויפיל ווייסט מען יא, איף יו גיוו איט סאם טיים זעט מען אסאך מאל ס'איז געווען א טוב, ממילא גיי איך צוריק צו די פֿופֿציק פראצענט וואס מ'שרייבט אראפ אויפן צעטל און מ'האט נישט קיין סאלושען. און נישט נאר מ'האט נישט קיין סעלושען ס'קומט די נעקסטן טאג און בום! ס'געשעהט טאקע דאס וואס מ'האט מורא געהאט אז ס'גייט געשעהן. געדענק בשעת דעם. ס'גייט קומען איין טאג ווען דו גייסט פארשטיין פארוואס ס'איז געשעהן. און אפילו נישט. עסט עס פארשטיין אויף יענע וועלט. ס'איז זיכער א תורה. ס'איז זיכער א זאך וואס דו מוזט דורך גיין. סאו וואס האסטו פון זיינע וועיס? אזוי ווי איך מיט די דאג. כ'וואלט געקענט האבן אלע סיבות אין די וועלט צו זיינע וועיס. ס'וואלט מיך נישט געהאלפן אבער. כ'האב מיך געשטארקט, כ'בין נישט געווען זיכער אז ס'גייט ארבעטן, באט איי דיד איט, און די ענד אוו די דעי קוק מיך אן, איי סורווייווד. בעיסיקלי דעטס די פוינט פון חשבון הנפש און פון עס באדערט דאס. סיי ווען א מענטש גייט אדורך א שווערע צייט, צרות חס ושלום, פראבלעמען, ענקזייעטי, אז דו גייסט ארויס מאכן עס באדערט דאס, מיט דעם וואס דו דיסקאנעקסט דיך פון די הו הא, פון די אלע נויז, פון מענטשן, אטעמסט אריין פרישע לופט, דו גייסט אין די נעיטשער, דו דיסקאנעקסט דיך פון יומעניטי.

מיר קענען רעדן צום רבונו של עולם, זיך אויסרעדן, שעמט זיך נישט פון קיינעם, קיינער הערט דיך עניוועי נישט, ס'איז דא איין באשעפער וואס הערט דיך, אל נא ה'. און די, יעצט ווייסט וואס געשעהט, ס'איז סיי אין עבודת השם, און סיי אין די לעבן, אפילו גשמיות'דיגע זאכן, סאלווט זיך, היעלט זיך זייער אסאך. ספרים הקדושים שרייבן אז ווען מען גייט מאכן התבודדות, ווען מען מאכט חשבון הנפש, און ווען מען רעדט צום רבונו של עולם, קען מען זיך מורא'דיג מתקרב זיין צום רבונו של עולם און מען קומט ארויס פון דארט אסאך א בעסערע איד, און די זעלבע זאך איז מיט גשמיות, סיי מען קומט אויף מיט גוטע איידיעס און סיי ס'איז דא אפערטוניטי פון דאווענען צום רבונו של עולם און איינרייסן ריכטיג, און סיי ס'איז דא די גמזין לטובות סטייל אוו לייף, זיך פארלאזן, ס'איז דא א באשעפער, אפילו זאכן גייט נישט גוט, טראסט אים, איווען דאו איטס הארד, איטס גאנע בי גוד, וואן דעי יו גאנע סי איט, און איף נאט, איז צו ווארטן צו ימות המשיח און עס דעמאלטס זען, אז אלעס איז געווען א טובה. אידן, ערליכע אידן האבן אייביג געארבעט מיט די מהלך פון התבודדות און פון חשבון הנפש, און נאר אזוי האבן זיי געקענט ביישטיין גאר גאר גאר שווערע נסיונות. כ'האב געהאט א עלטער זיידע וואס האט געהייסן ר' חיל גרינצווייג השם ינקום דמו, ער איז געווען דער רב הצעיר פון דער שטאט דאלע. זיין טאטע איז געוועזן דער דאלער רב דער בית אשר, זיין ספר איז זייער באקאנט. על כל פנים, דער רבי חיל איז אומגעקומען ביים קריג אין די גאז קאמערן צוזאמען מיט אסאך קדושים און אויפן זעלבן וועג ווי אסאך קדושים זענען נעבעך אוועק נאר ביי אים איז געווען א גרויסער חילוק עדות האבן דערציילט פאר די אונזער משפחה אזוי ס'איז געווען אידן וואס האבן נעבעך געמוזט ארבעטן אינדרויסן פון די גאז קאמערן זיי זאגן אז געווענטליך ווען ס'פלעגט אריינקומען מענטשן קרבנות איז געווען אזאנע קולות שמע ישראל'ס מיט צעקות נוראות אזוי ווייט זאגן די עדות אז זיי האבן נישט געקענט שלאפן יארן שפעטער ביינאכט. אבער דא איז געווען א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז אריינגעקומען די טראנספארט פון די דאלער רב הצעיר, מיין עלטער זיידע ר' יחיאל, האבן די דייטשן שוין נישט געהאט גענוג געז, ס'איז געווען ערב סוכות, מ'האט זיי אלע דארט אריינגעפירט, און זיי שטייען אינדרויסן, די אידן וואס האבן נעבעך געארבעט אינדרויסן, והראי זה פלא, פון מינוט צו מינוט ווערט מער און מער שטיל, און מ'הערט קיינעם נישט, מ'הערט נאר איינעם רעדן. יעדער האט געוואוסט אז זענען נאכנישט פארגייסט געווארן, זענען נישט שטיל ווייל נעבעך זענען אומגעקומען, זענען שטיל ווייל זיי זענען שטיל ווייל זיי הערן איינעם אויס. און מען האט פלוצלינג דערקענט וועמענס שטימע ס'איז, ס'איז געווען די שטימע פון רבי יחיאל. ער האט מיט זיי געשמועסט, ער האט פארגעלערנט, ער האט זיי דערציילט מעשות, ער האט זיי מחזק געווען, ער האט מיט זיי געדאווענט, געזינגען, און דאס איז אזוי אנגעגאנגען פאר א טאג צוויי, ביז ס'איז געקומען די צווייטן טאג סוכות, האט ער געהאלטן אינמיטן פארלערנען מסכת סוכה, און דעמאלטס האבן די רשעים באקומען געז און זיי האבן עס קאנעקטעד, ויצא נשמתם בטהרה מתוך לימוד התורה מסכת סוכה אין יום טוב סוכות. מורא'דיגע מעשה. און איך פלעג צו נעמען די מעשה אביסעלע אין קליינגעלט. דאס לאמיך ענק זאגן א זאך, ווי טיף דאס גייט. יעדע מגיד שיעור, יעדע רעדנער, איך רעד שוין נישט פון מענטשן וואס זענען נישט צוגעוואוינט צו רעדן, איך רעד פון מענטשן וואס זענען צוגעוואוינט צו געבן שיעורים, ספיקערס, בעלי דרשנים, אגודת שירים, רבנים, יעדער רב, קליין און גרויס, פאר ער געבט א שיעור דרייט זיך אום זיינע קישקעס, און אין ארדער, אז די דרשה, די שיעור זאל געלונגען מוז ער זיין רואיג פון אינדערווענדיג, אמת'דיג רואיג. און דאס איז איינע פון די ריזענס פארוואס קלוגע מלמדים און אגודת שירים גרייטן זיך צו פאר זיי רעדן, ווייל טאמער האבן זיי זיך נישט צוגעגרייט זענען זיי נישט רואיג פון אינסייד, און אז ביסט נישט רואיג פון אינסייד גייט נישט געלונגען די שיעור. נאכמער, נישט נאר דו דארפסט רעדן, די עולם דארף דיך אויסהערן, די עולם דארף זיצן שטיל און ענדזשויען. און אז דו האסט נישט אין דיך גענוג מנוחת הנפש, קענסטו דאס נישט אריבערברענגען צו זיי. אבער טאמער האסטו יא, קענסטו באווייזן שטיל צו מאכן טויזנטער מענטשן אויך. שטיל צו מאכן אידן וואס זיצן אין א גאז קאמערע און ווייסן נישט וועלכע סעקונד זיי גייען אומקומען. די עיני הדין. ס'איז דאך שרעקליך! שטיי דא ארויף. און נעמט די אידן אין אזא מין עמאושענעל שווערע צייט אז מען זאל נישט וויסן וואס דאס מיינט, און ער האט די כוחות הנפש זיי צו נישט נאר אים צו בארואיגן, זיי אלע צו בארואיגן, און נישט פאר איין שעה, פאר שעות! ווי אזוי האט ער עס געקענט מאכן? עס מוז זיין אז דער מענטש האט אין זיך געהאט א מורא'דיגע כח פון מח שליט על הלב. עס האט קיינער נישט געפריווט ווען צו שטיין אין די מצב, אבער ער האט עס באוויזן. האו? ווייל אונז ווייסן מיר אז ערליכע אידן האבן געלעבט מיט דעם, אז מ'האט נישט נאר געמאכט די טריק פון חשבון הנפש און עס באדערט אז עס איז געגאנגען שווער, אפילו ווען עס איז געגאנגען גוט, אן ערליכע איד מאכט זיכער יעדן טאג צו מאכן א חשבון הנפש, מען זיצט, מען געבט א מאכט, מאכט א קביעות, פונקט אזוי ווי מען האט א קביעות פון לערנען תורה האט מען א קביעות פון חשבון הנפש, צו זי רירסט עס אן עס באדערט עס, צו די רירסט עס אן חשבון הנפש, וואטעווער יו וואנט טו קאל איט, און מען טראכט אריין, און מען בויט זיך אזוי, פון אינערווענדיג און פון דרויסן, און ממילא איז א בחינה פון להזהר גדולים על הקטנים, אז ווען ס'גייט גוט, ס'איז גדלות המוחין, האט מען גענוג. קעש אוועק געלייגט פאר א רעיני דעי חס ושלום עס קומט א שווערן טאג צו וויסן וויאזוי צו עקטן פונקט אזוי ווי א סאלדשער וואס גייט אדורך טרעינינג כדי צו קענען זיך אן עצה געבן אין די שווערסטע סורווייוועל מאד און איינער וואס האט עס נישט געלערנט קען עס נישט כדי צו קענען לעבן א לעבן מוז מען זיך טרעינען מיט דעם א גאנצן צייט און פאר דעם האט מען אין ברסלב אזויפיל גערעדט פון דעם און נאך מער האב איך געזען א אינטערעסאנטע זאך. דער טאטע פון דער רבי חייא זאגט די וואך אין זיין ספר בית אשר זייער א אינטערעסאנטע ווארט. מען רעדט דאך פון די קשיא פארוואס עס שטייט ויקחי לי תרומה און פארוואס שטייט נישט ויתני. עס וואלט דאך עכט געדארפט שטיין ויתני מען זאל געבן א תרומה נישט ויקחי מען זאל נעמען א תרומה. זייער אסאך פאנדרעיזערס נוצן דאס, זייער אסאך קבוע צדקה נוצן דאס, טרעפט אלע מינע אינטערעסאנטע שיינע תורות פארוואס מען דארף געבן צדקה. איך אליינס האב עס גענוצט אויף מיין ווידעא ווען איך האב פראמאוטעד מיין נייע וועבסייט. באט בית אשר קומט מיט א צווייטע עפראוטש אינגאנצן צו די ווי יקחי ויתני לי תרומה. זאגט ער אזוי. וואס טייטש דאס תרומה? תרומה מיינט אפשיידן. זאגט ער אזוי. ווי יק א איד ווען וויל ווערן נאנט צום אייבערשטן. א איד גייט דורך שוועריקייטן. און ער וויל האבן השראת השכינה. זאגט דער רבונו של עולם ווי יקחי לי. זאלסט נעמען פאר מיר. תרמוסי, דאס מיינט דו זאלסט דיך אפשיידן, אפשיידן פון סאסייעטי און פון מענטשן ארום דיך, גיי ארויס פאר עס באדערט דאס. מיי אייז קאליש, תרמוסי, מיי אייז קאליש, זאלסט דיך אפשיידן, מיי אייז קאליש, פון אלע מענטשן, פון די גאנצע סאסייעטי ארום דיר. ויקחי לי תרימו מאיז כל איש אשר ידבני ליבו, זאגט ער ווייטער וואס מיינט דאס ידבני ליבו? אז ווען א מענטש גייט פאר התבודדות, א מענטש גייט פאר חשבון נפש, געט ער אוועק זיין הארץ פארן רבונו של עולם און ער הייבט אן צו נוצן זיין מח, און אזוי קען מען זיך מתקרב ווערן צום אייבערשטן, און ער זאגט דעם א מורא'דיג ווארט, אז התבודדות און חשבון נפש איז אפילו וויכטיגער פון לערנען תורה, טאמער א איד פילט אז ער דארף התבודדות איז וויכטיגער זאל גיין דאס טון ווי איידער זיצן און לערנען. טייערע אידן, ס'איז געווען זייער אינטערעסאנטע שיעור, זייער אינטערעסאנטע לימוד וואס מ'קען ארויסלערנען פון די פרשה, און מ'דארף עס נוצן אויף די חודש, משנכנס אדר מרבין בשמחה, ס'איז א הלכה וואס אונז דארף מען טון, ווי העוו טו פרעקטיס דעט. זייער אסאך מענטשן גייען דורך שוועריגקייטן, מענטשן גייען דורך שלאפלאזע נעכט, ווי האט, דערציילט מען א דזשאוק פון יענקל, פון ר' יענקל מילער, אז ער האט אמאל גערעדט מיט א איד,

פאר זיי טראגן דאגות און זיי דאנט נאו האו טו הענדל איט. משנכנס אדר מלבין בשמחה מיינט אז מען דארף אנהייבן דאס צו פרעקטיסן און אריינקוקן, די נס פון פורים איז געווען די זעלבע זאך, ס'איז געווען מגילת אסתר, ס'איז געווען א הסתר פנים, ס'ווערט נישט איינמאל דערמאנט דעם אייבערשטנ'ס נאמען אין די מגילה, און מען האט זוכה געווען צו די נס, ועל היצא מרדכי ברחוב העיר ויזעק זעקו גדול ומרה, ער איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן, ער האט געמאכט התבודדות. ער האט זיך דיסקאנעקטעד פון די וועלט און ער האט גערעדט צום רבונו של עולם און אזוי איז די ישועה געקומען. זאל דער אייבערשטער העלפן מען זאל האבן נישט האבן קיין דאגות, און אז מען האט דאגות זאל דער אייבערשטער העלפן מען זאל טרעפן סעלושענס, און אפילו נישט זאל מען אלץ האבן די מח שליט על הלב, זיך צו קאנטראלן, זיך נישט לאזן ווערן צובראכן, נאר זיך האלטן שטארק און וויסן אז אפילו מען פארשטייט נישט יעצט אויף מדה טובה, ס'גייט קומען א טאג וואס דו גייסט פארשטיין און אפילו נישט גלייב אז ס'איז א טובה, און מיט דעם וואס דו גייסט זיין צובראכן און מיט דעם וואס דו גייסט זיין נערוועז גייסטו נאר ערגער מאכן דיין מצב. אייבערשטער און זיי האבן אלע געהאלפן ווען מיט אלע השפעות טובות, א גוט שבת. איר האט דאך אוודאי הנאה געהאט פון דעם שיעור, איר ווילט הנאה האבן פון נאך שיעורים? אונז גיימיר האבן א גאנצע ליסט פון אינטערעסאנטע שיעורים דורך ווידיאוס אויף אונזערע וועבסייט, ווי אויך וועט זיין אינטערעסאנטע קליפס פון וויסנשאפט, געזונטהייט, היסטערי, רעצעפטן, ביזנעס, טיפס, און נאך גאר אסאך אינטערעסאנטע זאכן וואס איר וועט קענען הנאה האבן דורך אינטערעסאנטע קליפס און פרעזענטעישאנס, און נאכדעם וועט זיין א גאנצע באנטש מיט ענטערטעינמענט, אלעס אויסגעהאלטן א טהרת הקודש, אינטערוויוס, שירה וזמרה, טוריזם און וואס נישט, גאר אסאך זאכן וואס אונז רעכן מיר אפילו נישט דא אויס, סיינט זיך אויף אויף אונזערע וועבסייט mhpanet דאט קאם, mhpanet דאט קאם.